טייערע אידן, מיר געפינען זיך אין א מורא'דיגע טאג, די טאג פון תשעה באב, די טאג וואס אונז טוען וויינען און זיך מתאבל זיין אויף די חורבן פון כלל ישראל בכלליות, אויף די חורבן פון די בית המקדש, אונז זענען פארטריבן פון ציון וירושלים, און אויף די חורבן פון יעדע איד'ס פריוואטע גלות הפרטי. עס איז דא אן עבודה ווען אונז טוען וויינען. דער נשיא בשלום שכיסעגען לענגער פלעגט צו זאגן אז אין ספר תורת האוהלה פון רמא ווערט געברענגט אז א פאלקן איז געקומען צו גיין מיט די בגד נצר קיין ירושלים ווען מען האט חרוב געמאכט די בית המקדש און ער טרעפט ירמי' הנביא ווי ער זיצט אין די רויעך און די חורבנות פון די בית המקדש און ער וויינט, זאגט ער אים ירמי' דו וויינסט? ווי פאסט עס פאר דיר? אויף עצים ואבנים? אויף שטיינער און אויף האלץ טוסטו וויינען? בכלל דארף מען צו פארשטיין ביסט דאך א קלוגע מענטש, קלוגע מענטשן וויינען נישט אויף קיין עבר, אויף א פארגאנגענהייט, אויף א זאך וואס איז דערנאך, מען רוקט זיך ווייטער, וואס טוסטו וויינען? און ירמי' הנביא זאגט אים אויף די ערשטע שאלה קען איך דיך ענטפערן, די צווייטע קען איך דיך נישט ענטפערן ווייל דאס עס נישט פארשטיין, זאג מיר א פאלקן, די האסט אפשר קשיות און פילאזאפיע סתירות במשך די יארן, און א פאלקן זאגט אים אסאך קשיות, ירמי' פארענטפערט אלץ אלעס סאר אויפן פלאץ, און ער גייט ארויס פון הספעל, איז דא א פאלקן, ער זאגט ירמי' ביסט דאך אזוי קלוג, זאגט מיר אימער, מיין גאנצע חכמה וואס דו ביסט מספל קומט פון די עצים ואבנים, פרעגסט מיך פארוואס איך וויין אויף די שטיינער אויף די העלצער, אבער דיין צווייטע שאלה, פארוואס איך וויין, דאס קען איך דיר נישט מסביר זיין, דאס וועסט קיינמאל נישט פארשטיין. האט אים נשיא ושלום מסביר געווען וואס איז דאס וואס ירמי' האט געוואלט ענטפערן וואס א פאלקן קען נישט פארשטיין, האט ער געזאגט, ר' מאטעל סלאנימער זכותו יעלה עלינו האט אמאל געזאגט אז אין פרשת שמות ווערט דערציילט משה רבינו'ס מאמע לייגט אים אריין אין די נילוס, בת שבע'ס פרה גייט זיך באדן די נילוס און זי טרעפט די קאסטן ותפתח זי מאכט עס אויף ותראה את הילד ואין עיניו בוכות זי זעהט דאס קינד די קינד וויינט ותחמול עליו זי ווערט פול מיט רחמנות ותאמר מי ילדה הוא עברי אם זעהט דאס איז א אידיש קינד האט ר' מאטל סלאנימער געפרעגט וויאזוי האט זי געזעהן בת י אז דאס איז א אידיש קינד זי האט געזעהן א קינד וויינען נישט געווען קיין נאמען נישט געווען קיין שום סימן האט ר' מאטל געזאגט זי האט געזעהן אין זיין געוויין אז דאס איז א אידיש קינד ווייל א איד וויינט אנדערש ווי א גוי א גוי ווען ער וויינט וויינט ער מיט ייאוש, מיט פארלוירנקייט. א איד אבער ווען ער וויינט, וויינט ער א בחי' של תקווה, מיט האפענונג, וויסענדיג אז ס'איז דא א עתיד, די געוויין טוט עפעס אויף, ס'הייבט אים אויף, ס'ברענגט אים נענטער, ס'בויעט צוריק. האט אים נשיא ושלום דערציילט, ס'איז געווען ת' פרייש צדיק ו' אין טבריה, די טעג פאר תשעה באב איז געווען משונה'דיגע פאגראמען, די אראבער האבן געהארגעט, און זיי האבן געראצחעט, און זיי האבן חרוב געמאכט בתי מדרשות, ערב תשעה באב איז געווען א שרעקליכע טאג מיט אזויפיל הרוגים, מען האט זיך נישט געקענט צוזאמנעמען אין בית מדרש, תשעה באב ביינאכט האט זיך צוזאמגענומען אין א מנין אין שטוב פון ר' מאטל סלאנים און ער האט געזעצן און געליינט איכה, האט אים נשיא ושלום דערציילט איך בין געזעצן איך האב נישט אראפגענומען קיין אויג פון ר' מאטל, די אלע פסוקים וואס האבן גערעדט פון די הריגות און די רציחות וואס האבן ממש מתאר געווען און דערציילט די מצב דארטן וואס זיי זענען דורך און געלעבט דעמאלס אין טבריה, ר' מאטל האט געזאגט קאלט, נישט געלאזט קיין טרער, ס'איז געקומען צו די פסוק חסדי השם כי לא שמני כי לך לי רחמה, האט ר' מאטל סלאנים אויסגעזעצט אזא יאמערליכע געוויין, ער האט נישט געקענט קומען צו זיך פון געוויין, האט אים נשיא בשלום געזאגט איך האב דעמאלס געזעהן דעם ווארט און פסוקים פון ייאוש טוט מען נישט וויינען ווייל א איד וויינט נישט מתוך ייאוש, טייערע אידן עטס טוען וויינען און אוי האבן אונז אויף וואס צו וויינען, כל לייבל דבואי בכל ראש לחולי, יעדע משפחה יעדע איד האט אזויפיל אויף וואס צו וויינען, אבער ווען אונז וויינען טוען אונז נישט וויינען מתוך יאוש, אונז וויינען מתוך תקווה מתוך האפענונג, און. תשפ ב ווען אונז טוען וויינען דארף זיך א איד מתבונן זיין. אלע בכיות וואס ער וויינט מתוך ייאוש וואס ער האט אויפגעגעבן, ער האט פארלוירן די רצון, ער האט אזויפיל מאל פרובירט, ער האט אזויפיל מאל געוואלט זיך היטן, היטן די אויגן, היטן די מחשבות, זיין א בעסערע איד, לערנען דאווענען אנדערשט, אבער ער האט אויפגעגעבן, דארף מען געדענקען אז א איד וויינט מיט תקווה, אריינבלאזן האפענונג, און מיר ווייסן אז אלע אונזערע בכיות במשך אלע טויזענטער יאר פון גלות,